hin himtu yoo boksii barbaadde malee ol hin ka'iin naan jee. Da'awaan godha jeen magaalaa takka dhaqe gaaf tokko. Mu'azzin masgiidaa da'awaa godhuu masgiida kanatti hin dandeessuu naan jee mu'azzin akkanuma na laalee xiqqoo nama achi jiru kan inni guyyuu ijaan beekurraa an adda waan ta'eef namtichi kun abadan waa himuu deemuu loolu jee masgiida kanatti waa himuun dhoorkaadha asitti waan himin naan jee. Akka naan jee bare mu'azzin mu'azzin dullacha jaarsa ni dhoorkanii jeen ee dhoorkan naan jee. marhafaa jeetuma dhiisee jaarsa bulee ganda san oolee imaa komitee masgiidaa namni sun du'e amma rabbi rahmata isaa haa godhu komitee masgiidaa eegee hunoo durataan komitee kana naan jaandu namticha isaan qabee dubbise dhaga'i jeen masgiida hoggaan dhufu mu'azzin masgiidaa waa himuu masgiida kanatti dhoorgaadha naan jee ani immoo waa himurrallee maraanne maraataami nama fayyaa qabu nama waa himu irratti maraateemi ammoo masgiida abalu wa'azii dhoorganii jiran je'ee gad deebi'ee badalan himu waan kun dhoorgaan tun hangam takka jabduu gaafachuufin si, si barbaadee je'een ammallee akkan himu naa hayyamuu odoo hin ta'in dhugumaan dhoorgitanii jechuu si gaafachuus dhufeen je'een yaa sheekaa ramadaana keessa darasaan takka nu cinqitee masgiiduma keenyattuu waan himinaa jenneen je'e Jaarsi kun sanuma qabatee akkana jedha malee akkamitti masgiidatti waa himuu dhoorginaa naan jee. Masi galee fatabayyanuu jira bar baabaa kiyya. Akkamitti dhoorginaa jee marhaba. Sa'aa jaha wudu'adheetiin zuurii masgiida ol seene. San dura hoggan an seenu wanni taa'u jira. Itti aanaa imaamaatu taa'u jira. Kalees hogga jaarsi mamnuu naan juu san dhagayee jira inni. Assalaamu aleykum jee waaleykum salaam. Imaama jeen. Lakki anillee waa imaamallee mii jee. Dhagayi jeen. Anilleen ganda keenyatti imaama. Ani immoo imaama du'a akka keetii kanaa miti jeen duuba. Rifate namtichi sun. Akkamii akkana naan jette sheeka jee. Ati imaama du'a jeen. Wanni ummanni kun uf dura si kaayeef ummanni kun horii maallaqa sirra qaba, biyya sirra beeka, biyya meeqa deemee beeka, aqlillee gariin namaa sirra jabaadha. Wanni mihraaba kanatti uf dura si godhaniif waayee diin beeyta nu hoogganta jedhanii as si kaayani. Hogga kalee jaarsi masgiida kanatti waa himuun dhoorka jeu san usteetuma mataa lafa keeysee hogga teensu imaama du'a akkasitti si arge jeen wallaahi gaa jaarsi xiqqoonnee godhate nalleen hin lolle rabbi na baase anillee na itti hujuuma godhe akka hujuuma akka jirri juusan nu anumaa isa haasawee xiqqoo taa'ee jaarsi sun fiigaa dhufe wudu'atee kan bishaan areedarra faca'u hogga dhufu anuma arge hin himtu hin himtu manaan jedhu akkuma himuu deemuu seebar inni dila jibbaata godhu kana himumaa akkan akka qabsaa'uu itti fakkaata. Hin himtu hin himtu jedha. Yoo boksii barbaadde malee ol hin ka'inaa jee. Jaarsa kana isa kanarra anaatu hawaasa san qaba. Hawaasa sun magaalaa tiyya hawaasa kun. Yoo dhaan amma lafaa ol ka'e jaarsa san gurra qabanii masgiidaa baasan. Ani akkasiis hin barbaadu. Akka namni waliin bu daawaa godha jettee nama waliin buusuun daawaadha. Ganda tokko dhuftee masgiida nama wal lolchiiftee yoo deemte ati. Daawa goote jaamta moo akkam goote jaamta? Boksi yoo barbaadde malee ol hin kennaan jee. Ammati qola aarse ok boksi haa dhufu. Adeero ani boksiin tun na bira laaftu jee. Akraarii jennee amma ol deemnee si qabsiifna jee. Gaafa gadaa jarni nama qabu sanii beek. Amma akraarii jennee si qabsiifnaa jee. Tunillee waa boksi irra jabduu miti jeen. Akraarii jettee na qabsiiftu tunillee boksi irra jabduu miti jeen. Namtichi an loleen sun imaamni dhiisi ni hima ni hima jeeni bara. Im- Imaamni kiyya amma jabaate du. Haye ni hima je ni hima ye. Inni warra sanii mii jeen. Warra sanii mii kun nama nagaatii jeen. Ati warra kam firraa eeyda deeroo. Kami warra ati firraa eeydu. Haya akki gootu himi waan nama wal lolchiisuun himinii naan jedhe. Yaa adeeroo waan nama wal lolchiisuun qaraani. Kitaaba nama amata dhibbaa diidama wal lole walitti araarseen qara'e. Ama dhibbaa diidam hijaan jidduu jirtu dhiini jidduu jiru. Kasa walitti araarse kitaaba sanin qara'e malee kitaaba nama wal lolchiisuun qaraani hin jedhe. Waan hin qara'in namni kami himaa hin jedhe. Haya marhaba. Zuuri ani gaa hogga namni salaatu hime hoggaa hime booda wallahi sirri himte. gaarii himte naan jee innum tokko bareedaa miin jee ee bareedaa jee. Masi galee imaama du'aa kanarraan